Lavaret eo demat Louise ha degemer mat pegen e c'hellez en em kinnig mar plij. Demat, ma anv zo Louise, me zo e Kanaloar abaoe daou miz evit ober war-dro ar regi. Ha gallout a rez displeg deomp petra eo ar regi? Ar regi zo ober war-dro tout ar pezh a zo liammet gant an arzourien, met ivez n'eus degemer an arzourien ar gwella posupl. petra vo roet dezho da zebriñ, pe pelec'h e vo lakaet anezho evit da gousket, da bet eur o deus da, da erruout. Neuze e c'hell bezañ traoù euh simpl-tre ha sklaer-tre evel ar pred, petra mod-se, pe traoù euh muioc'h euh arzel evel euh bah setu petra eo an doareoù teknik ar gwellañ evit e vefe euh e vefe ar gwellañ an abadenn evito, euh gwelet ganto Peseurt ezhommoù o deus met ivez petra ni a c'hellomp ober peogwir a-wechoù ezhommoù an arzourien n'int ket tu ober tre ar memestra er stalioù hon eus. Neuze eo ret kavout un doare evit ober an tostañ posubl eus ar pezh o deus ezhomm. gant ar pezh hon eus. Hag neuze, dostañ e c'hellez lavar deomp pet amzer kemer dre vras Alors, me zo erruet tost daou miz zo. kalz a traoù a oa bet graet dija gant skipailh Kanaloar. Mont eo da rampret gant an arzourien a oa bet graet dija. Hag un nebeud kontrall pa on erruet, ni zo penaos daou oc'h ober war-dro ar regi, daou stajiadez ha goude ez eus penaos un den bennak a youl vat oc'h ober war-dro ar regi, neuze ra ur sakre skipailh memestra. Daou miz zo on erruet hag on eus kroget d'ar mare-se da staliañ an traoù resisoc'h. A-raok-se e oa bet savet liammoù gant an arzourien met tout an traoù ne oa ket resis a-fetis c'hoazh. Gallout a rez lavar dimp peseurt stummadurioù 'peus graet evit ober al labour-se? Alors me 'meus graet studioù diwar-benn an arzoù-kaer pa da nebeut bloavezhioù hag goude-se em eus labouret 'pad ur bloaz e oa ur servij civique en ur strollad c'hoariva evit euh, bah, un tamm ar memes euh, tra hag ar pezh e ran bremañ. Goude an penaos euh, ar bloaz-mañ on bet plijet-tre gant al labour-se hag em eus kreoget studio e, e Toulouse euh, neuze ar bloaz-mañ em boa kroget euh, un aotregezh diwar a, e galleg e vez lavaret gestion culturelle. Euh, se zo un tamm ur ger bras e-lec'h m'ez eus tu like kalz a draoù. Met ar pezh me micher c'hoant ober zo aozañ abadennoù pe aozañ festivalioù evel Kanaloar pe labourat gant ur strollad c'hoariva evel 'moa graet e Laura. Petra eo an traoù plijus pe displijus el labour-mañ? Plijus-tre eo bezañ liammet gant an arzourien, plijus-tre vo e-pad Kannalouar, plijus-tre eo ijin penaos Memes ma n'on ket o c'hoari, an abadenn zo savet ivez gant tud, tud eus ar regi pe an tud a youl-vat a sikour da sevel an zi. Neuze se a plij din kalz. Neuze eo ul labour hag hag a zo un doare da da welet traoù disheñvel-tre er memes devezh ha se a plij din kalz. Ar pezh a zo un tamm diaesoc'h eo Bewech pa vez labouret gant gant tud an arzourien a zo o c'hoari e kalz lec'hioù disheñvel ha tout hag bewech o deus goulennoù disheñvel hag a-wechoù eo diaes kaout ur respont sklaer peogwir Int-i o deus kalz traoù ivez da soñj hag e reont kalz a traoù c'hoazh. Neuze a-wechoù eo un tammig ar sizhun-mañ eo un tammig kalz labour peogwir ez eus kalz a traoù da echuiñ, d'ober c'hoazh hag benn ar fin eo tost kroget Kanalour hag n'eo ket echu c'hoazh. Neuze un tammig... setu un tammig diaeser helvetañ a-wechoù. Met benn ar fin eo, eo plijus memestra. Ja. Trugarez kenañ, Louise. Trugarez evit an intersadenn-mañ. Trugarez.